Pane dambudziko here kana mukadzi mukuru nemurume mukuru vasina kuwaridza mubhedha wavo? Vana vedu vanoona from what we do. Mabuda henyu masiya makaita zvamakaita. Tabuda kudzo unogona kuwira mutsaona chaiyo. Chiremba oti bed rest endai naye kumba anozorora. Tinotangira papi kana mubhedha wakazara hembe dzangosiiwa dziripo? Itai communication muti ah Zvandanzwa vana tete vachitaura nhasi patinodzoka tinodzoka tichipinda mumubhedha wakarongeka. Kwazivai, mhuri yeZimbabwe, kwazivai vadikani, vana tete vangu, makadii uko, tauya pano zvakare paBeing African tichitaura nenhau yatakasiira panzira iya vadikani i hope muchiri kuiziva asi just in case um, matikanganwei ngatibve taplaya kaclip kacho motamba nesu tozodzoka

Mambo Tamba handiti hama dzadiwa. Ah, kunakidza.
Ah. Nyangwe chii mukati chii mukati chii kunakidza kanonakidza. Jealous down makumbo mudenga zvakataurwa nevamwe. Mukunakidzwa uku. Nhasi tadzoka pano. Tiri kutaura about the same clip. Takambotaura zviya nenyaya yekudzidzisa vana. Handiti? mm. tadzoka manje tine maquestions ekuti vana ava vachakura vamwe vakatokura zvatiri nyaya yemubhedha iyi inenge nyaya iri kunyatsoda kupenengurwa pese pese Ngatitaure now nevanhu vakura. Tete Liz, pane dambudziko here kana mukadzi mukuru nemurume mukuru vasina kuwaridza mubhedha wavo? Pane dambudziko? Uh, mubvunzo wakanaka chaizvo uyu watinoti mukukutu. Remember palast session yedu takataura kuti we are training up a child kuti aite mwana akanaka anowaridza mubhedha wake. anoita mahouse shows saka vana vedu vanoona from what we do saka isusu tikasawaridza yedu mubhedha savanhu vakuru sababa namai tichida kuzodzidzisa vana vedu hongu panoita dambudziko nokuti mwana anogona kuti ko inini mukuti ndiwaridze wangu mubhedha wenyu musingawaridze ngenyi
Saka mazvinzwa hanzi izvo. Panoita problem natete Liz. Ngatinzwewo tete Julie vanofunga sei nenyaya yekuti izvo pane dambudziko here. Ndakura hangu zve imba yangu. What's the problem? Mumba mangu, muroom mangu, mubhedha wangu. Makuda uya kuzotika futi kana kuti Kuita mapoints chii chiri kuitika apa? Zvine basa here tete Julie? Tingati zvine basa panguva ino iyi nokuti tiri kutarisira kuti mudzidzise mwana ende mwana anodzidza nokubata achiona zvamuri kuita imimi. Saka kana imimi muchizviita zvinobva zvareruka futi kuiti, kuti mwana ateedzere zviri kuitwa naamai because vana they learn more from the actions than from the words. But i kuti titi zvakanaka here kana zvakaipa kune imi vakuru vari mubedroom menyu hatingagone kuti zvakanaka or zvakadii but zvinongopawo order sokutaura kwatakamboita kuya tichiti mukadzidzisa vana zvinopa order mumba menyu ende zvinoratidzawo kuti muri kukoshesa pamunozororera maswera muchidikitira kumabasa mozouya modii mozorora pakanaka. Haa nekuti kumabasa zveshuwa zvinombodhibha dhibha zvinombovhiringidza you don't even know kuti dzimwe nguva unodzoka nguvai unenge uchiti ndodzoka nafive kana ndikauya tete liz ndisina kugadzira mubhedha makuseni Kutaura here kuti izvo ndisati ndazopinda kuti ndirare ndichambogadzira futi zvino zvinofamba sei apa
ah, apa handiti tativa vanhu vakura ava e, eh, zvini kwavari kuti vopinda pakadaro here kana kuti vosiya zvakadaro asi isi tiri kukurudzira kuti zvakanga zvakangonaka kungozunza zunzawo so oonawo pauri kupinda kuti pamboswerwawo pari sei you know that, that is what we are encouraging here Mhm.
Saka zvandiri kunzwa muchitaura ndezvekuti izvo isusu hatisi kupa vanhu murawo handiti? Tiri mm. kungotaurawo kungopawo maideas nekuti dzimwe nguva unenge usina kuzvifunga kuti zvinogona kukosha. Sometimes you mm. don't know what you don't know. Mm. Handiti?
Exactly. Takambotaura zviya kuti izvo win in the morning, win all day. saka it can apply kune vanhu vakuru zvakare handiti tete mm. judy what can go wrong nenyaya yemubhedha makambonditaurira imimi kuti pane escenario yekuti izvo ndinogona kubuda ndichifunga kuti izvo mubedroom mangu ndiye hapana achapindamo. Uh, nyaya iripo ndeyekuti chokwadi chokwadi mubedroom ndemenyu muri vairi mabuda henyu masiya makaita zvamakaita tabuda kunze uko hatizivi zvinhu zvatinogona kusangana nazvo unogona kuwira mutsaona chaiyo kana kurwara kana kungoti waburuka wotsvedza mumadhaka chaimo kana wakuvara bwana wanoti ah okay tamuendesa kwachiremba chiremba woti bed rest endai naye kumba anozorora Kuti tizouya manje topinda mubedroom muya muya tinotangira papi nhai vadikani? Kana mubhedha wakazara hembe dzangosiiwa dziripo hauna kuwaridzwa apa munhu anzi bed rest saka panozoita kanenge kadambudziko kekuti saka tochitangira papi? Unless ukasiya makachena aiwa unosvikopinda with confidence kuti ndanzi bed rest ndotosvikoita zveshuwa bed rest.
okoyo ah, inini ndofunga ipapo ndinenge ndakutonetseka kuti maiwe chingondisiya henyu muliving room chingondisiya mumalounge musazoenda henyu kubedroom motoziva kuti hakusi kusvikika kutorwadziwa kwese kuya haa ndino vanobvunza kuti nai muchazoenda se aa ah, ah, ah, its okay its okay chingondisiye henyu panapa mukanzwa munhu achidaro diko diko vanhu we chingomusiyaiwo maari akusvikiki akusvikiki kwaari kuda kwamuruda kumuendesa uko pamwe hamunzi bed rest kana utoripo unogona kunzi izvo chii unogona kupinda neyandapinda nayo iyoyo kuti aiwa ndoda kumboona tv chimbondisiyai munomu imajini kuti wabva wapuwa mubhedha kwachiremba kwacho wakunida kuti munhu aende kunotora toothbrush anonotora zvekupfeka a ah, unenge wazviisa panguva yakaoma tete liz munotiiona kwa ah, unogona kuzvishaya pazviri zvinhu izvozvozvo nokuti zvimwe zvazviri pamubhedha zvimwe zviri pasi zvimwe zviri paheadboard unogona kuzvishaya zvinhu izvi saka isu tiri kungokurudzira chete panapa kuti ngatikoshesei patinorara hazvina basa kuti tiri kurara pabonde or parukukwe kana kuti pamubhedha because order iyoyo yatirotanga makuseni sevabereki inoita kuti tikwanise kuwana zvinhu zvedu nekukurumidza do you know kuti ndikapaila zvinhu zvangu pasi zvimwe apo laptop chaiya dawana naye kubasa makuseni ndogona kuishaya you know because you're going you're looking for things everywhere you know saka kana tasiya tasaodha tawaridza mibhedha yedu zviri easy for us to start off, start off the day zvakanaka saka avo vari kuchipatarawo bp inogona kutokwira vachingofunga kuti kumba kuya kumba kuya saka ngatingowanidzayi mbedha yedu mm. aiwa muri right asi ngatichiita maserious manje kana ndiri kuda kunyatsotoziva kuti ndandisingawaridze mubhedha ko mashits mashits ari pamubhedha aya anofambiswa sei hmm. ya ndisati ndataura zvandiri kufunga ngandipoenda hako kuna vana tete ndinzwe kuti mashits anochinjwa here anochinjwa kangani nyaya yemasheets tataura kuti izvo tiri kukurudzira kuti izvo mubhedha iwaridzwe pamubhedha apa pane pane iwo mubhedha wacho koita masheets ataona achinzi hospital corner hospital corner tichanyatsozvidzidza izvo zvokuti inenge yakaita sei vakamboenda kumaboarding vari vari pari nani vamwe mucharamba muchitarisa vhidhiyo Ita mudzidzisa kuti hospital corner yakamira sei. Pane masheets, pane mapillowcase, pane magumbezi. Zvinhu izvi zvinobatwa batwa sei? Masheets ngatitange ipapo. Anogezwa here? Anogezwa kangani? Anochinjwa here? Pane protocol here? Haa hatingati pane protocol and hatingati pane mutemo wekuti anochinjwa kangani asi chiripo ndechekuti akazunzwawo kuseni paye boss takarara tinosweeta saka kuseni paye tikaazunza tikanyatsowaridzawo zvakanaka tatopinza fresh air patanga tichizunza paye and then pakuwacha apa aiwa zvinongoendawo nokuti munhu anenge achizviona sei uye nguva yacho yakamira sei but kuwachwawo more often zvinobatsira because sweat yeusiku sometimes inoti wandei saka kuwacha hongu anoda kuwachwa but zvokuti kangani zvakudependa nokuti zvakamira sei ende kungoazunzawo mumazuva ose aiwa hazvina kumboipa zvinonyatsoita kuti papindewo mhepo pagonyatsorarikawo zvakanaka munyatsoita smell zviri nani handiti yes yes okay kuchikoro vanhu vaiita subject iyoyo nguva dzapera idzi ndo vaidzidziswa zvese izvozvo izvo vachitaurirwa kuti zvine mabenefits tete mm. imimiwo hamunawo protocol inini ndinoda kukopera zvokukopera zvakanaka haa ndinokopera zvakanaka stiri hapana nganditauriro kuti izvo nhai coach busi mashits chinjai this often ndinzwowo kwamuri Umm zvazve shuwa zve protocol isusu panapa hatisi kupa vanhu asi itirikugona wedu kukurudzira kuti vanokwanisa sometimes it's just once a week or vamwewo vanoswetawo maningi chaizvo ah it depends wo nekumba kwavo maybe twice a week saka it depends nemhuri nemarariro nemasuwetero asi chatiri kukurudzira panapa ndechekuti fresh air inodiwa mumba, kunhuwirira kwakanaka kunodiwa mumba kunouya nekuwacha linen yedu yatinofuga. Umm
ah apa ndiri kufunga kuti pamwe futi tinosiyana vamwe vanoshanda mabasa akaoma and havasi vese vanotorawo evening bath ameno saka im getting zvamuri kutaura kuti izvo hatigoni kupa vanhu protocol kusiyana kwezvinhu kwakatosiyana saka apa tavanzwa zvanzi natete julie tinongokuchidzira kuti izvo more often kuti murambe muchinhuhwirira ko ha kana ndikazotora ari white mashits acho apa apa handisi kuziva anogumisira abrown so ha ngatisiyane nazvo ayo amaprotocol mamwe akatosiyana kuti uri kuda yebrown here uri kuda yewhite here kana ukatora yewhite ha sunga dzibati nekuti achamida kugezwa kuti arambe ari yewhite which is good asi mm. utsanana hwedu hunosiyana siyana zvakare Ngatichienda manje pa magumbezi. Masheets tata anogona kugezeka ehe more often. Magumbezi munoti chiyo now. Magumbeze, maduve, chero zvinozodziisa zviya zviya anogezwawo here? Eh, tisati tabva pamashitsi ipapo ndachida kuti even tichirara parukukwe chaipo Tinogona kutozviwaridzirawo nemashitsi edu ipapo tichinonyatsoisawo madhuve edu ipapo. Hazvimboramba, hazvirambike and hazvina kumboipa. Saka hatisi kuda kuramba takatarisa mubhedha chete. Sezvatambotaura pavhidhiyo yokutanga kuti paunoti ndopandinorara panongoda kuchengetedzwa, poitawo lineni yakanaka, poitawo magumbezi akachena. Kana kutomboaisa panze umwe musi angorohwawo nemhepo zvawo, Not necessarily kuti ainyikwa mumvura but kungoaisa panze orohwa nemhepo paunodzosera mumba rinenge ratoo rakanaka.
Umm. Wow. Amai nana tete ndakambomutaurira munodzidza zvakawanda apo patori nepoint apa matii zvokuendesa panze for aeration ndinenge ndisina kutombogeza handiti kungoti angorohwa nemhepo ndizvo mm. Mm. Ah. saka ngatichienda hedu kuna tete liz tete vatopinda nenyaya yekuti izvo you can air it magumbeze tete liz tino imimi munoona tichimabata bata sei tinofamba tino sei nenyaya yavo um, hatina um, futi protocol ipapo isu tiri kungokurudzira kuti each household linen, magumbeze, maduve, masheets zvoda kungowachwa nenguva yakafanira within that household kuti mumba mugare makanaka vanhu vafugewo zviri fresh. Even tikaita vayeni vanouya mudzimba medu tikavapa gumbeze rekufuga wawanike vachirifarira kurifuga kwete kuriisa kumakumbo uko nokuti harisi kufugika nenyaya yaizvozvozvo. Saka isu tinongokurudzira kuti zvemudzimba menyu neprotocol dzemudzimba medu dzakasiyana siyana asi ngatiwachei magumbeze nemaduve nenguva yakafanira.
Wow hanzi papinda nyaya yevaeni vachada kuzofugawo magumbeze aya saka hanzi hedu tiri two chete Mister and Mrs nenyaya nevana asi hama dzikauya vayeni vakauya ii ndikutonyara kuti izvo pakasvika vanyarikani magumbezi angu asina kunyatsomira mushe ah, zvingandiomera ndapadzidza ipapo ndanyatsopabata ndinofunga kuti handizi ndegawo apa pemr and mrs vana tete imi munotaura nevanhu vakawanda Ndoda kuzivawo pangaita dambudziko mumba ringasvika pakuti vanhu vari kutonetsana saSolo naMutsai nenyaya yekuwaridza mubhedha nekusageza pane pane nyaya here ipapa apo?
Chinonetsa ndechekuti dzimwe nyaya dzinongotangira mutunyaya tudiki saitwotutu Ezvinei izvi takatarisa kuwaridza mubhedha awo unenge usina kukosha panguva iyoyo hazvina kana nebasa rese which is just go out and come in handiti but kana zvakuzoumbika zvakuzotaurika tunyaya twacho tukazotanga kubatanidzwa batanidzwa unogona kutozoita zinyaya rokuti aa ko zvese izvi zvakabvira pakusawaridza mubhedha ko pamwe tiri kutaura nyaya imwe nyaya pobva pakandwa nyaya yomubhedha wototi aikaka Inyaya yemubhedha futi iri kupinda panapa. Saka zvikangogadzirikawo zvimwe zvinhu zvidiki diki kudaro ka zvinokwanisa kuumba marelationships akanaka because zvimwe zvinhu zvinogona kutrigger mamwe maproblems asi mbori yekuwaridza mubhedha. Umm umm aiwa Tete Liz, pindai onaiwo nyaya iyoyi. Muri kuona sei ndimi munodhila ne young marriages and vanhu vanouya vachiti izvo kumba kwanetsa. Panogona kuita dambudziko here apa? Nganditi izvo for you ndine mwanakomana ari kubva kumba kwakaita kwaakakudzwa namai vanga vachiimba waridza mubhedha ndewako saka akakura zvitori maari kuti everyday mubhedha munowaridzwa kozouyawo mai nhiya vakangokurawo mai vanga vari busy mai havana kudzidzawo kuti zvinokosha vakangokudzawo mwana wavo as best as she could asi havana kudzidzisa kudii kuwaridza mubhedha vawanana hanti vanowanana kuuniversity vanowanana kumabasa havazivi kuti mabedroom kumashure uku kwakamira sei vamumba mavo vanhu ava vagarisana munofunga kuti mumba macho mungafamba sei
Ende mwanasikana futi anogona kuve ari iye akatrainwa from childhood kuwaridza mubhedha wake mwanakomana asina. Saka zviri kuviri izvozvozvo. Vanenge vawanana vanhu ava. Dambudziko rinomuka ipapo nderekuti uyu munhu akatojaira order yake, morning order yake munhu akakura achiwaridza mubhedha uyu. Kuti ndikawaridza mubhedha wangu ndoenda kunoshawa, ndopfeka hembe dzangu dzakarongedzwa zvakanaka, ndorongedza zvinhu zvangu zvakanaka uyu ajaira kunokora zvinhu zvake makuseni achidai saka uyu ari kuisa order neuyu ari kunokora kunogona kuita exchange of words in the mornings nenyaya diki diki iyoyo yekungowaridza mubhedha iyoyo then it balooms into other things zvisiri necessary saka isusu tiri kukurudzira kuti kuti tunyaya tudiki diki tunenge twokuwaridza mubhedha uku kungomuka makuseni kuti ah mumwe wangu anoda zvekuwaridza mubhedha or oh, let's do it together Mudiwa ngatibatirane ngatibatsirane kuwaridza bhedha wedu makutozunza masheets enyu makutowaridza makutonogeza and all that saka zvinhu zvidiki diki zvinounza love mumba hmm. zvinhu zvidiki diki zvinounza kutaura mumba saka isusu tiri kukurudzira kuti zvidiki diki sekuwaridza mubhedha ngatingoitaika tiwane kugarisana zvakanaka mm.
wow ini kana munhu achitaura ka ndinoita kunge ndiri kuona mapicture saka vamuri kutaura kuti izvo munenge muchitaura ndiri kunzwa wani achiti izvo dia how is your day going to be munenge muchiitei nhasi uye achiti haa rangu rakaoma nhasi uye achiti haa ah, no ndichakunamatira zvichafamba zvakanaka hee chichichi five minutes tatopedza kugadzira mubhedha mazirudo Ko manje kana tichimuka nguva dzakasiyana nhai tete Julie? Vamwe vakashanda night shift vamwe vanononoka umuka vachamuka later tinopavambisa sei apa hapana time yekuita malavi davis tichigadzira mbedha tese umwe ari kusara ari kubata wopedzana nekuti akanonoka kurara dhiya nadhiya vanozvifambisa sei apa
Mandibvunza mubvunzo wakanaka chaizvo nokuti ndakatopindanawo nazvo. Baba vekwangu vaisenza mashifts okuti ini ndiri kupinda ivo vari kubuda. Pamwe ivo vari kubuda ini ndiri kupinda. Saka zvaingonakidzawo kuti kana tiri musi watasangana taingobatsiranawo. Kana uri musi wandatanga ini ivo vachisara, aiwa vaimuka vachiitawo zvavanokwanisa ipapo. Saka anenge angosarirawo arimo nokuti taita mashifts akasiyana anogona kungosiyawo agadzirisa. Kana kuri kuti zvaramba kana kuti baba vazononoka aiwa ndodzoka zvangu ka ndichigadzirisa but zvinenge zvakuda kungotaurirana muri vaviri kuti saka tozvifambisa sei because chokwadi zvinowanikwa nyaya dzemashifts idzi kuti mumwe achipinda mumwe achibuda kana kuti pamwe mumwe musi mopindirana pamwe chete saka izvozvo hazvifanirwe kunge iri problem kungonzwisisana nokutaurirana musi wamazowanawo mukana wokuti maakuitawo mazirudo muchiwaridza mubhedha wenyu aiwa musi wacho mongoti mwari kudzwai nhasi tiri pano tese zvotoendeka zvakadaro Hey.
aiwa hanzi rudo imoto unotokuchidzirwa namai apa pakutogadzira mubhedha ndikuona rudo rutokuchidzirwa handizvo here antilis ichokwadi ichocho mukuwaridza mubhedha because panyaya yemashifts ikai chokwadi mukasataurirana muri vaviri kuti shamwari Haa ngatikuridziranei kuti pa, anopedzisira kumuka ongozunzawo mashitsi owaridza mubhedha nemadhuve mwedzi unopera tisina kuwaridza mubhedha because ndiri kusiya wakadaro uyo ari kupinda kusiya wakadaro uyo ndiri kusiya wakadaro kusiya and then what next saka zvinongoda kungoti tingokurudzirana kuti as a couple kuti mumba medu muwanikwe muchinhuhwirira zvakanaka Hmm, vana tete aiwa tiri kuzvinzwa zviri munzeve mhuri yezimbabwe iri kutonyatsodzidza pane vari kuti ehe ehe ameni ipapo ameni pane vachatoti izvo vachasiya iri paloud kuti vamwe vanzwe hatiri kukurudzira kudaro panze pekuti mudzidzise nekuisiya paloud itai communication muti a ah, zvandanzwa vana tete vachitaura nhasi Zvanzii izvo? Mambo achikurudzira kuti upenyu hwedu hunogona kuita more orderly kana tikatanga mangwanani edu zvakanaka. Kana manheru edu patinodzoka, tinodzoka tichipinda mumubhedha wakarongeka. Eh, nyaya dzemubhedha iyi um, tete liz makataura imi kuti izvo Kusagadzira mubhedha makuseni kunogona kuzosvikawo kune zvinhu zvinenge mota dzinenge dziri untidy. Muruda kumbotitaurira ipapo? Kusaita mubhedha makuseni spills over into other things. Mungatijekesera pfungwa dzenyu kwadzachienda here? Oh yes, ndinorangarira Coach Busi. Inyaya yekuti handiti tati makuseni tikatanga order yekuwaridza mubhedha inoita inonzi sense of accomplishment. kuti ah zvandawaridza mubhedha andi munoziva kuti mukawaridza mubhedha mukacheuka kudai mototi ah this is nice motorongedza hembe dzenyu zvakanaka naka mogeza morongedza malunch box whatever you do and you go to work you also want that same order mumotikari nepadesk kubasa saka generally speaking you develop to be a person of order Tikangosiya mibhedha yedu yakadaro zvinhu zvaka ini I always imagine mubedroom musingawanzi kubhedhera kunoenzwa hembe makadai so hembe so manheru dzonzi you know vorara makuseni dzonzi saka that also happens in the car my laptop is here mapepa acho ari paside apa zvimwe zviri kuback city you know mwana ane zvimabhegi zvake nezvimalunch box ikoko bhutsi yemwana imwe iri mota you know it's, it goes on like that and then kuoffice Hamusati mambopinda maofisi edu vamwe ekuti anenge ane zvese pamberi apo oshaya kuti tiri kushanda sei ipapo. Iye anenge achitoti ndiyo order yangu iyoyo. Musabate bate muri kukanganisa order yangu iyoyo, you know. Saka inini personally I believe kuti order ikatangira kumba it flows the whole day wherever you are and whatever you're doing. haa ndinobvumirana nemi pane pane mudzidzisi wandinoita follow pasocial media akatizvo how you do one thing is how you do all things ndakamboda kupikisana naye asi ndakazozviona kuti izvo ari right how you do one thing kana mubedroom mako mune order usually Desk rako we can tell kuti desk rekubasa rakamira sei. We can probably also tell kuti mota yako yakamira sei. Makambopinda mota dzino dzauti uchingopinda the first thing is oh please excuse the state of my car. and i always give grace ndochakla ndoti izvo its okay its your car because zveshuwa its your car asi chinozondinakidza ndechekuzoti please excuse the state of my car saka pane chimwe chiri kurhinga kuti izvo mm -mm, izvi hazvifaniri kunge zvakadai Tete Julie, takuenda kunopedzisa manje takuda manuggets achabatsira either Solo, either Mutsai kana kuti vana vaSolo naMutsai. Kana muchida munogona kubata vese vari three. Kana muchida munogona kubata zve yekuti izvo mavisitors vakauya kumba vakaregera kuwaridza mubhedha wavo munowaridza here munovabatsira here what happens i'm going to leave it open and kana ikarega kubatwa pano vari kutarisa ndoda kuti muzotipawo mhinduro yezvandabvunza izvi katichitanga natete juli hama dzadiwa dziri kunze uko varoda kukurumidza kudzidza vaende kumabasa vanogadzira yavo mubhedha vaite zvatataura Over to you tete Julie. Ah, ndinongoti ka muupenyu ukaita chakanaka wazviitira. Ukaita chakaipa wazviitira. Saka ukasiya waita order mumba mako ukazvigadzirisira zvakanaka paunodzoka unodzoka makanaka wazviitira zvakanaka mumba mako. Ukasiyawo musina kugadzirika, musina, muine disorder, paunodzokawo unowana muine disorder, wazviitira zvakaipa mumba mako. So shoko nderekungoti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Whether mwana, whether ndinzi mai, whether ndibaba vemba, zvakungoda kuti ngatingovai vanhu vane order. Vanhu vakangorongeka. Vanhu vanoita kuti hupenyu hwedu huve hwakanaka tisangoita tuma unnecessary problems nokuda kokusarongeka.
Wow hey heavy advice apo maita henyu tete Julie Ngatiende kuna tete Liz. Ah, mavhunza mvunzo wakanaka kuti vaeni vakauya vakasawaridza mbhedha wavo kana kuti vakawaridza. It depends netype yevaeni vacho. Kana vari vanhu vechikuru variwo hukama vati kurei vana sekuru nana mbuya aiwa ndinogona kuti pamusoro yevana mama ndovaklinira zvavo rume because vakura and I don't expect them to. Kana vari a young couple Aiwa ini changu kuvhara door and ndava paroom yavo. Room iyoyo ndeyavo in the meantime is their private room muroom mavo mavari kugara kwenguva yakareba kana kuti kwenguva yakapfupika hazvina mhaka ini changu kungovhara door nokuti iroom yavo we need to respect their privacy. Kana vari vana sekuru vati kurei, vana nzvadzi dzana mai, vakwegura, vana mbuya, vana mai vamai, vana sekuru, vana baba vana baba and all that vauya vega. Pamwe mbuya vakashaya, ndisekuru vauya vega vakwegura aiwa. Zvizukuru ka ndopazvino pinda ka zvichi cleaner cleaner mumba masekuru kuti vaonewo kurara pakanaka. Umm
Haa saka inini ngandichipinda nesu vavharirwa dhoo. Ndikaona dhoo ravharwa ndoziva kuti izvo ii ndashaisha ndashaisha havasi kuda kuona zviri mukati umo ngandiitewo sense of pride ndiri kuti inini i would have a sense of pride now yekuti mm, mama zvavavhara door tete zvavavhara door Ini ndasiya rakavhurika. Vanga vaonei? I hope we remember kuti izvo ndopaizoitika pai pai kuti izvo pamwe tete vatarisa vakati aikaka aikaka vatovhunduka nezvavaona ndinokurumidza ndichashandisa rungwaro ipapo ndokurumidza kugadzirisa mubhedha wangu ndoita mahospital corners ndonyatsorakidza kuti aiwa that was ndandiri in a bit of a hurry ndapedza ndovhura dho futi zvakare kuti muchiona kuti izvo ndagadzirisa tete liz mungafara nazvo handiti hongu because kana ndapa ayoung couple a room vauya kuzoshanya kumba kwatiri isusu vana tete tiri kuti room iyoyo yayenyu until you leave we respect your privacy zvamuchaita imomo whether mamu cleaner or not aah because inini ndikazoonekwa ndakupinda muroom imomo hazvina kururama ngatisiyei ma young couples nema room atavapa vaite zvavanoita imomo isu tongoziva kuti this room i have surrendered it for the next two weeks or ndasurrender room iyi for the next month nokuti vana variupo kana kuti this young couple yandishainira Izvo zvinounzawo futi kugarisana kwakanaka mumba. Hazvo nekakuremekedza kekuti tarumura vana ava, vamwe havasisi vaya vaya vataitamba navo seven zvataifanira kuita ana mai takaita izvozvizvi takumirira kuona manje evidence yekuti we were effective pane zvatakadzidzisa asi in case tete julie in case mwana wandakanyatsorayira zvakanaka ndiye akusaita zvandakadzidzisa pakaipa here kuti wangu ndidhonze pasaidi ndiite have a conversation naye munopaona seiwo ipapo Um,
panenge pasina kuipa kuti mutaure nemwana wenyu kuti zvakudhipenda futi nerelationship yamagara muinayo nemwana wenyu kuti mungonzwisisanawo kuti ko zviri kufamba sei moonawo kwaari kubva nekwaari kuenda Asi mo respectawo whatever decision yaanenge ataura or whatever reason yaari kupa pane zvaanenge achiita zvacho but at the same time kumuonesa kunenge kusina kuipa kungoonesana mwanangu kuti koo zvadii tangogadzirisa mumba Handiti and then iye anotaurawo ma reasons ake kana kuti why ma decisions ake a leader to that and then tozoona kuti ah okay kana zvizvo zvawawirirana nazvo kana zvizvo zvauri kuita aiwa hazvina kuipa ndanga ndangoti tionesane tingobatsirana pane zvandanga ndaona izvi but respect whatever reasons anenge achikupa.
Hama dzaDewa mati manzwanya yanga iri pano navana tete vangu. Tatiri pano tichitaura nenyaya yemubhedha yevanhu vakuru. Pane dzimwe nyaya, pane mamwe maquestions amunogona kunge muinawo. Kana makuzoonawo panapa, motiisirawo pamunofunga kuti tasiirira. Kana pane mamwe mafungiro a tiisireiwo zvakare Vano vanatete tiri vanatete vanoda kuramba tichidzidza tichikurudzira vanhu kuti vaite better and better nekuti pakuita kunge pane magap vamwe zvakavanakira vari kudzidzisana asi kune avo vane magaps tiri kuda kubatsirawo kuti mudzidze zvinoitika kuti izvo pamwe mai vakashaya uchiri mwana mudiki ahuna kusvika pakudzidziswa kuti izvo mbhedha unofanira kugadzirwa. Vana tete ndosaka vari pano. Ndozvatiri kukurudzira pano kuti tiite elevate game redu just a little bit higher. Hanzi when you know better, do better. tapedzara nhasi nyaya iyi haipere asi tiri ipapo nganditi mwashuma tete julie tete lizi haa madropa manuggets pano i am sure vanhu pavachaita put macomments tichaona kuti izvo manyatsoidadabura nyaya iyi mwashuma henyu chionekai vadikani vedu Ka nhasi tiono kuita wrap up. Tete Liz.
Tinotenda zvikuru nechirongwa ichi. Isu tiri kungoti ngatiitei utsanana hunobvira mangwanani kusvikira tirare manheru ndozvatiri kungokurudzirana izvozvo tichiwaridza mibhedha yedu. Mazvita.

Tisangochena ini chete asi pandabuda pasina kumira zvakanaka. Yeyi, pamavharo nyaya yesmart pane kamwe karombo kandakambonzwa kuti smart inotanga mutsoka. Hey, izvo iri kutangira pamubhedha. Maita henyu, maita henyu. Vana veZimbabwe, nekuteerera kwenyu makatikoshera. Rambai munesu, ngatirambe tichidzidzisana. Vana vedu pavachaenda kuzvikoro ngavanzi Vana vemhuri yeZimbabwe ukaita roommate nemwana wekuZimbabwe warova jackpot nekuti vanenge vane smart. Thank you toonana pane ichateera. Over and out.